Ay atmaten a tiyesmatin, a leḥbab i ɣ-d-ittwalin, anda ma tellam, azul fell-awen, merḥba yes-wen ɣer tedwilt-nneɣ i wumi nsemma Yal ccna tamacahut-is, yal asefru s lmeɛna-is. Tadwilt-nneɣ n wass-agi ad tt-nebdu s tseddart n wawal n Sidi Rebbi i yellan di Yuḥenna ixef wis ṛebɛa, taseddart telṭac arma d ṛebɛṭac, anda Yasuɛ Lmasiḥ iheddeṛ akked Tamaritanit, yenna-yas, Win ara yeswen seg waman-agi ad ifad i tikkelt nniḍen. Ma d win ara yeswen seg waman ara s-d-fkeɣ, d isaffen n waman n tudert ara d-ittqeyyiḍen si tudert-is. Inebgi neɣ lḥerma n wass-agi d afennan, d anaẓur, d win yestekelsen aṭas iḍebsiyen yesa yella icennu yakan di ddunit icenna icenna di tmeɣriwin yuɣal ixtar ad icnu i Yasuɛ Lmasiḥ yadra d acu i yeǧǧan gma-tneɣ-agi ad icnu ad ibeddel asiwel-ines neɣ ad ibeddel ad iwehhi lfen-ines ar Sidi Rebbi Wagi d gma-tneɣ Muḥend Ameqqran. Azul fell-ak a gma-tneɣ Muḥend. Azul a gma Farid, ferḥeɣ mliḥ ɣef tedwilt i txedmeḍ ɣef leɛrada-inek. D acu yeǧǧan Muḥend Ameqqran yellan icennu di tmeɣriwin ad yuɣal ad icennu i Lmasiḥ?
Akka, d yal afennan akka yesɛa tazwart akka, s tidet akka i d-tenniḍ, lliɣ zik cennuɣ di ccna n ddunit, xeddmeɣ timeɣriwin akka di ccna d berra n ddunit, Et cmacma kan leḥḥuɣ aṭas n waytmaten i yi-ttunkurajen bien sûr, qqaren-d acuɣer ur txeddmeḍ ara akka, cnawi i lɛaḍima n Rebbi. Yuɣ lḥal d Rebbi i d-issawalen, d Rebbi i d-ittheggin, imi lliɣ ur wjideɣ ara i ccɣel-agi, neɣ am wakken ma yessewjad-iyi, yettheggi-yi. Eh, d acu kan, eh, d acu yefkan afud eh, di lweqt-nni, lliɣ ttemlileɣ d waytmaten, cuddeɣ ɣer tmezgida, xas akken cennuɣ di cenna n ddunit, mi d amdan icudden ɣer tmezgida, d amdan ttemliliɣ d waytmaten akka, d tunkuraǧ-ini iwakken ad cnuɣ.

Amek i yessekles Muḥend Ameqqran ccnawi-ines? Ad iniɣ mačči kifkif-nsen. Ih, amek i tesseklaseḍ akkagi ccnawi-ines?
Gwenan nessekles s tidet a gma Farid, amdan akka un artiste neɣ anaẓur, dima tella tettili lḥaǧa i t-yettawin, i t-yettdeggren i wakken ad yessekles

Maraḥ ass akken tṣubb-d, ḥusseɣ akka Rebbi inspire-iyi akka ɣer ccna neɣ ɣer lmusiqa, ttɛezzaleɣ iman-iw di texxamt, tikwal ur d-tteffɣeɣ ara, izmer ad d-awiɣ ttnaṣfa ttnaṣfa n wass, izmer une journée, peu importe, mais ad ḥebseɣ, ad consacrer iman-iw daxel i ccna-nni, alamma yeffeɣ-d. Akka, donc, euh, tikwal akka Rebbi d-ittanspiri, yella wanda euh, ad tafeḍ sliɣ akka une inspiration akka sɣur aytmaten, yezmer c'est une expérience, acḥal euh, tikkal diɣen des témoignages n waytmaten, c'est des témoignages neɣ ccahada n waytmaten ɣef ayen d-ddren i tudert-nsen, amek Rebbi i ten-id-issukkes di teswayin n lḥers, Et tikwal yettnali le témoignage-nni, dɣa ad yuɣal d ccna. Et diɣen ayen ayen d tikwal diɣen l'inspiration-inu amek i d-tettas deg wawal n Rebbi. Acḥal tikkal diɣen mi ara qqareɣ awal n Rebbi ttewhimeɣ di tezmert-nni yellan deg wawal n Rebbi, ttewhimeɣ di lḥikma neɣ lekyasa i yellan deffir wawal n Rebbi. Nekkini awal n Rebbi d ayen d-ddreɣ i tudert-iw, yennuli-yi,

Bɣiɣ deg taravercna-nni ad yettwassen wawal n Rebbi mi s ttawil necna. Tzemreḍ ad ɣ-d-tiniḍ yadra tbedduḍ ccna-inek s isefra neɣ s lmusiqa neɣ d tasendaft tikkelt neɣ amek?
Ih, di lketṛa n wayen akk i xeddmeɣ, généralement yettas-d d lmusiqa i d tamenzut, axaṭer lmusiqa am wakken d ttawil i s ara ad texmeḍ tilisa ad terseḍ eh, ameslay xaṭer ma yella eh, wagi bien sûr aṭas i ixeddmen tikwal ad zgwiren deg umeslay rnun lmusiqa mi nkini ufiɣ-d eh, ad serseɣ lsas qbel lmusiqa n uẓawan-nni neɣ tikwal yettas-d af tikkelt mi tikwal ad d-yers lsas-nni uẓawan dɣa sinna rebbi ttwellih yamek ara xedmeɣ imeslayen-nneɣ

Ccna-nni i d-yusan am akken yettmeslay-d ɣef ɣef d ccna n userreḥ, d ccna ɣef la délivrance, am akken Rebbi iwelleh-iyi d akken ccna-nni ad yili d ttawil, imdanen ara yesslen ad ad ḥlun, ad d-awin ccfa di terwiḥin-nsen, wid yettwaqeyyegden neɣ yettwaqeyyden ad ttwaserrḥen, donc iwelleh-iyi Sidi Rebbi di ccɣel-agi. Anam, amin.
Tzemreḍ ad d-fkeḍ amedya si gar ccnawi-inek anda i d-tecniḍ akkagi Yusa-yi-d ɣef tikkelt itu, ad t-id-tɣenniḍ i imeddukal-nneɣ akka di lweqt-agi?

Ccna-agi, lmusiqa-ines, le refrain-nni amezwaru, d yiwet n wetma-t neɣ i t-ixedmen, d tajerrt-iw. Akked wetma-t neɣ agi tella ur tumin ara, asmi nettemlili deg uxxam, tusa-d kan akka am akken tewwi-d d yessi-s, teqqar-ak am akken-nni, nekkini usiɣ-d kan ad walint kan yessi, nekkini ur yi-teɛni ara temsalt. I tettɣima deg uxxam, Rebbi inuli-tt, tuɣal tumen d nettat finalement i yumnen mačči d yessi-s.

Voilà, d ccna i texdem wetmaten qqaren-as Fahima, ad teslim fell-as. Donc d ayen i nezmer ad d-nini i ugad i d-isellen d akken ccna mačči alamma txedmeḍ-t weḥd-k, yezmer yiwen ad ixdem lmusiqa, wayeḍ ad ixdem imeslayen, tzemreḍ ad d-tkmaṣiḍ ccna-inek mbeɛd ad t-ikemmel wayeḍnin, Rebbi yessexdam akkagi aṭas n ttawilat i wakken. Deg ktra n tikkal diɣen akka-agi, Rebbi tikwal izmer ad d-tuɣ ccna n couplet, ad xedmeɣ akka yiwen akka n couplet neɣ acu, neɣ un refrain, et teǧǧaɣ Rebbi après de rien inspiré ad uɣaleɣ ɣer ɣur-s. Tikwal akka d aytmaten nniḍen, d teztmatin, ccnawi, abeɛda ma yella ufiɣ ccna-nni, ufiɣ nekkini ma ḥusseɣ i lḥaǧa, ma ḥusseɣ-as i ṛṛuḥ n ccna-nni, tejbed-iyi. D nuli-yi, d icenna, pray ttakeɣ akk ul-iw i icenna-nni, dɣa ad s-kemmleɣ. Voilà. Imeslayen n cma- n ccna-agi s- smektayen-iyi-d taseddart-is n Akk Imasiḥiyen, eh, anda di di Yuḥenna tlata seṭṭac, anda Rebbi iḥemmel ddunit armi i d-yefka Mmi-s, Yasuɛ, awḥid, i wakken s kra n win ayam n yes ur yettmettat ara, lmeɛna ad isɛu tudert n dayem. Eh, imeslayen-nni mi ara tkecmeḍ di telqayt-nsen, ẓriɣ ara ttḥussuɣ d ddhana, ttḥussuɣ Rebbi vraiment ifka-yas ddhana di ccɣel-agi i tesnekmalem akka. Amin akka a Rebbi nniɣ-ak-id nekk ufiɣ-d di ccna mi ara tecnuḍ i Sidi Rebbi d ul i ṣṣeḥ ma yella yella uwul ma yella Tefkiḍ ul-ik, tecniḍ s wul-ik, ma yella umneɣ diɣen mem l'inspiration i s-d-ifka i wetma-tneɣ tecna-t s wul-is, umneɣ belli teqqim deg uxxam tcennu tettḥemmid Sidi Rebbi s wul-is, akka di lewqat-nni certainement tconnectée d Rebbi, certainement tettmeslay d Rebbi, di tẓallit Rebbi innul-itt, umneɣ s wul-is diɣen i d-txedem wetma-tneɣ.

Tzemreḍ a ɣ-d-teḥkuḍ akkagi d acu-t Yasuɛ Lmasiḥ-agi di tudert-ik, wagi ɣef ay di tcennuḍ?
Ur cukkeɣ ara yella umdan akka yezmer ad icnu ɣef lḥaǧa neɣ ɣef tɣawsa neɣ ɣef umdan ma yella ur iḥuss ara yes-s, ma yella ur t-id-imugger ara. Nekkini d yiwen i d-imuggren wala ɣef wass n Rebbi i tudert-inu. Ẓriɣ i wumi cennuɣ, ẓriɣ... D acu-t Lmasiḥ-agi? Lmasiḥ d netta i d lehna-inu, d netta i d lferḥ-inu, d netta akk i ibeddlen, d ayen i d-ddreɣ i tudert-inu, ibeddel-iyi s waṭas. Amek yeɛni di tudert-ik, amek i k-ibeddel? Acu?
Lehna-nni i sɛiɣ daxel-iw d ayen ur tettamneḍ ara. Lliɣ zik d amdan yettaggaden aṭas, akka, yetqelliqen. Mi mi d-mugreɣ Yasuɛ Lmasiḥ, yefka-yi ṭṭmana, yefka-yi lehna s daxel-iw, yiwet n lehna meqqren, ayen din. C'est pour ça, ass-agi-nni ayen bɣuɣ, ayen bɣuɣ rriɣ-as drus. Qqareɣ-as, Sidi Ṛebbi, bɣiɣ ad k-cnuɣ, bɣiɣ ad k-ḥemdeɣ. Ferḥeɣ mliḥ mi t-id-mugreɣ.

Dehgi Sidi Rebbi tagnit ccnawi llan dima taɛwint-nni i d-nettaǧu akken ar ɣur-s d netta d-ittmuddun dima d tin yettazzalen d tin akka bɣiɣ ad sqedceɣ aseklu Tid neɣra di tazwara d tin yettazzalen seg-neɣ si tudert d isaffen n waman n tudert ara d-ittfeggiḍen taɛwint n Rebbi Tettazzal dima ɣer ɣur-s i d-nettaǧǧew, ɣer ɣur-s i d-nettawi.
Ccna-agi umi ara d-teslam ad yili d tazwart deg wayen yettheggi gma-tneɣ Muḥend i wid iḥemmlen ad slen iḍebsiyen-is, iḥemmlen ad slen i ccnawi-ines. Qqimet yid-neɣ.

Seg melmi i tebdiḍ akkagi txeddmeḍ isefra, tessefrayeḍ ɣef Lmasiḥ?
Imi yumneɣ s Sidna Ɛisa. Uqbel ad tamneḍ yakan ur tessefrayeḍ ara? D acu yeǧǧan Nna Wnisa textar ad tessefru ɣef Lmasiḥ?
Lliɣ uḍneɣ tesɛa u ɛecrin lesna, iswiɣ ddwa imexlal n lwad Ɛisi. Imi Sidi Ṛebbi deg tezmert, lḥiɣ akkin akka ur d-ufiɣ ara ḥellu. Anda tt-id-ufiɣ, Sidna Ɛisa iger-d afus-is,
tanemmirt-is,
sliɣ kan i Tira Iqedsen, i wawal yenna-yi-t-id Mmi, di Tektubt Iqedsen taɛzizt, a ddwa mi truḥ, gneɣ s Ṛṛuḥ Iqedsen deg yiḍ-nni.

Ad aɣ-d-tefkeḍ akkagi yiwen si gar isefra-inem, axaṭer aṭas i ten-yettraǧun ass n ssebt bla ccek. A Baba Ṛebbi aḥnini-w, a win i yi-d-ixelqen, luleɣ-d s ddnubat-iw i Ḥewwa akked Adem, yessawel-iyi-d Lmasiḥ i tesraft i yi-d-yeddem. A yiṭij i d-icerqen, icerq-d afexxam-iw. Ifka-t-id s dna Ɛisa yelli tawwurt n wul-iw. A t-ḥemdeɣ ar d t-cekkreɣ d netta i d tafat-iw. Tura aɛdaw ad d-yeqqel ileḥ, d Lmasiḥ kan i d ṣṣeḥ. Jber aqerɛu ddu usigna, a d-yuɣal Sidna Ɛisa. A ɣ-yawi yid-s i meṛṛa, a nili yid-s i lebda. Kkret akk nedda fell-as, aɛdaw ur ɣ-yezmir ara. Netta atan d afermac izehher ur isett ara. D tazmert n Ṛṛuḥ Iqedsen d Ɛisa i d leɛnaya. Mlaleɣ Sidna Ɛisa i targit i yi-d-yeɣra, yenna-ak ddu yid-i a Illu ur ttagad ara. Ur ẓriɣ anida lliɣ ur ẓriɣ anda leḥḥuɣ. Mlaleɣ Sidna Ɛisa i. Mlaleɣ Sidna Ɛisa, i netta umi ḥekkuɣ. Rriɣ-n asefru-agi ger ifassen-ik a Sidi. D kečč ara t-iseggmen ad s-yessel win ur neẓri. Win akken ad as-yeslen ad yefreḥ wul-is merra. D Lmasiḥ i s-d-isawlen ad yeddu yid-s tura. Kkreɣ-d ṣṣbeḥ ad ruḥeɣ ɣer tmezgida.

D imeslayen ifazen i yellan deg icewwiqen-agi n Nna Unisa, ad kem-iḥarez Rebbi, tella ddehana n Yasuɛ Lmasiḥ fell-am. Yettmekta-aɣ-d imeslayen i d-iqqar Dawed, Yenna-yas, Ad k-nessutreɣ i wakken ussan n tudert-iw irkeli ad ten-sɛeddiɣ deg uxxam n Sidi Rebbi.

Aṭri ttru. Ttruɣ ttruɣ am tegrudes tamecṭuḥt cciḍeɣ ilaq ad ruḥeɣ ar tmezgida ar tizi wezzu. Ad ttruɣ iruḥ-d usefru-yagi. Weḥd-s kan. Ulac wi t-iketben ulac. Wagi yenna-t-id Rebbi deg imi-w ireṣṣa.
Niweḍ-d ar taggara n tedwilt, akka i d-nesla ama akked ufennan-nneɣ ama akked tmedyazt-nneɣ, yal yiwen ɣef wacu i yextar di ddunit ad yecnu, wa wa ɣef igenwan, wa wa ɣef yitran, wa ɣef waggur, wa ɣef leḍyur d lḥiwan, lameɛna atmaten-nneɣ xtaren ad cnun ɣef win akken yemmuten yeḥyan, i yellan d Yasuɛ Lmasiḥ.